Caçaire e pantalhaire Un vièlh caçaire de mon vilatge èra peleu un pauc poèta e pensava totjorn en un molon de causa que broulavon sa tèsta. Ei causa qu'avié facha en aqueli que devié faire, mai jamai a ce qu'èra en trin de faire. Nautre au país lo coneissem ben e nos estonava plus gaire de lo veir pantalhar de longa, la tèsta dins le nivo e li pè un pauc en dessús deis esclors. Un matin d'ivèr, partiguè a pè de son ostau dau vilatge per descendre en Dulença dins un pram ont aviè vist una lèbra quauqui jorn plus lèu. Son fusiu a l'espalha, amb le son chin estacat en una pichona corda, fasien camin. Arribat sur plaça, destaquèt lo chin e faguèron lo tour de l'endrech, regardent ben li riba dau canau, en anent d'aise monte lei romi e lon espès e que permetien a la sauvagina de se li escondre securament. Lo chin fasie d'anar-veni lo nas au sòu e se vesie que fasie seriosaments un obratge, mai la lèbra se fagué pas veire. Nòstre caçaire changè alòr son estrategia, estaquè mai son chin per anar se postar dins una de nombrosa fiòla d'arrosatge que l'aiga li escopada en ivèr per li posquer curar e netejar. Per tenir l'agachon èra ben confortable perque entre la fonsor de la robina e l'autor de sa riba permetie de restar dre sens èstre vi. Lo chin qu'avie de mestier, sabie que se devie cochar a costat de son mèstre sens se faire dindar son cascavèu e ensin avie plus que esperar. Èron aquí totei dos, lo mèstre espinchant tot lo prat, lo fusiu posat sus la riba, mai après un long moment d'observacien, li vengué una envèja de faire se besonh naturau qu'anava creishendo. Sabie que podrie pas tenir mai de temps perque la natura ei sempre la mai fuorta. Digué a son chin de pas brantar e eu fagué quauqui pas per s'alunchar sufisament de son poste. Se desbraié e s'acoconé naturalament e d'auten que fasie seis afaires, ben segur atà que mai de pantalhar pron d'autri cause, sa tèsta èra mai plus aquí, Restèt ensin un bon moment e se lo pèsta son chin que gingolèss après la lèbra e que lo ramenèt d'un cò anèu, benèu que li seguie encara. Dau cò, en vesent son chin, li revenguè en tèsta qu'èra vengut per la lèbra e voguè lèu anar prendre son fusiu, mais pus que pus o volar. Avié bèu quicha sus sei camb, se podié pas desplegar per se remetre dre, a sa gent mai d'un cò sense li parvenir, e coma sabié que i avié d'autri caçaire dins lo ròde, prevengué son chin de pas bolegar e se meté a cridar tan fòrt que podié per donar l'alèrta. Agué pas besonh d'esperar mai de cinc minutes que s'acampèron tres collègues Que lo vesé'n ensin li demandèron perqué cridava com aquò. Sa posicion èra gai a son avantatge, mas èra pas lo moment d'èstre crentós de la situacion. Se metèt donc a explicar son problèma de blocatge dei cambes e deis esquinas. diguent que folie anar cercar lo doctor per lo sortir d'aqueu maripàs. Lis autres, maugrat son enveja de rire, comprenguèron qu'èra grave e que i avètge d'autres solucien. Tanben, un d'entre elli repartiguelèu au vilatgi per demandar secors au mètge. De segur explique pron ben lo problèma dau pantalhaire, perque a pena mièg jour après, lo doctor s'acampè sur plaça ambe son grò cartable que i aviè totes ses autirs dedins. De suite, li demandè au cagaire d'assajar mai de saubolar davanteu, mai aqueu malurós podiè totjorn pas, Lo mètge descendé dins la robina per li escotar son còr, li prendre la tensién, lo faia tussir per escotar son bufé en li metent l'oreilha contra l'esquina. Après, li faguèt esplegar lei bras e li demandèt de li bolegar a nau e de costat, perque voliá comprendre se lo paure diable qu'èra molonat dempuèi mai d'una ora. Èra completament paralizat, o non? Li braç marchavon ben, mentre que tot lo restant èra blocat. Es aquò qu'èra dificila de comprendre. Lo medecin avia encara jamai vist un cas coma aqueu e se posava fòrça questions. Pas mèn, Avant de faire transportar l'òme a l'espitau, vos que fai una visita completa per èstre segur que li ren neglitjar o oblidar. Li fagué durbir la boca per li inspectar li dents, lis amidali e lo gavai. Es just en aqueu moment que lo mètge agué una brava suspresa e que trové subitament l'origina dau problèma. Se metec a esbramassar son malaut, li diguent qu'èra un ensucà, que l'avie fat venir per ren e qu'èra un brave colhon de s'èstre mes solet dins aquela situacion, bòrc en cagant o pleu en pentalhant, avie botonat lo promier boton de sa bagueta au còu de sa camie. La guerison d'aquela paralisia dei cambes e deis esquinas fuguie immediata E i aguèt je besonh de prescriure d'aqueli remèdi tan car. Es per aquò que lo ròt de Montesse passè aquel evenament medicau es encara apelà lo Prat dau Miracle.